नमस्कार सब गोटे के आइ हम अहाँ सबके बरसाइत के कथा सुनाबऽ जा रहल छी आशा करै छी कि अहाँ सबके ई कथा पसन्द आयत नीक लागत और जँ नीक लागत तऽ अहाँ सब एकरा शेयर कऽ देबै बेसी सँ बेसी शेयर कऽ देबै जे सब ई कथा के सुनै जिनको इच्छा होइन ई सुनऽ के ओ सब ई कथा के जरूर सुनै और यदि एहिमे कतौ किछु गलत भऽ जायत या हमरासँ किछु त्रुटि भऽ जायत तऽ अहाँ हमरा क्षमा करब हम जे सुनने छी हमरा जे बुझल अइ से हम अहाँकेँ सुनाबऽ जा रहल छी तऽ आब हम कथा शुरू करै छी अपने सभ कथा सुनल जाउ। प्राचीन कालमे एकटा गाममे एकटा ब्राह्मण रहै छलाह। ब्राह्मण अपन पत्नी और सात टा पुत्र संगे खुशी-खुशी रहै छला। ब्राह्मण के सात टा बेटा छलैन। छोटका बेटा के नाम सत्यवान छलैन। हुनका घर मे चूल्हा के पाछू मे एक टा बीयर यानी बिल छलैन जाहि मे नाग-नागिन रहै छलखिन। ब्राह्मणक कनियाँ प्रतिदिन भात पसेला के बाद ओकर गरम मार ओहि साँपक बिल मे ढारि दैत छलखिन जाहि सँ साँप क बच्चा सबटा पोआ सब मरि जाइत छलनि। निरंतर अपन बच्चा पोआ सब के मरला सँ क्रोधित भए नाग नागिन एक दिन कुपित भ क ब्राह्मण और हुनकर कनियाँ के श्राप द देलखिन। जे जहिना अहाँ हम्मर बच्चा सब केँ मारलहुँ तहिना अहूँ केँ सातो बेटा केँ साँप केँ डसला सँ मृत्यु भऽ जायत और अहूँ केँ वंश नष्ट भऽ जायत। एते बात कहला केँ बाद नाग-नागिन हुनका घरक बीयर छोड़ि कऽ चलि गेलथि और आगू जा कऽ एकटा बड़ केँ गाछ केँ धोधरि मे रहय लगलखिन। समय बीतैत गेल। किछ काल, किछ साल बाद ब्राह्मण के बेटा सब विवाह योग्य भ गेलैन। ब्राह्मण के बड़का बेटा के हर्षो उल्लास स विवाह भेलैन। विवाह उपरान्त ब्राह्मण बेटा कनिया के दुरागमन करा अपना गाम दिस विदा भेला। रस्ता मे ओहि बौर के गाछ लग पहुँचला जाहि मे नाग-नागिन रहै छलखिन। ब्राह्मणक बेटा किछु देर सुस्ताए लेल बर के गाछ के नीचा मे दुनू बर कनियाँ बैस रहलखिन। नाग नागिन जखन देखलखिन ब्राह्मण के बेटा पुतहु के ओ धोधरि सँ निकलि क दुनू बर कनियाँ के डसि लेलखिन। जाहि सँ दुनू के मृत्यु भ गेलनि। ब्राह्मण के घर मे दुःख के पहाड़ टूटि पड़ल। किछु दिन बाद ब्राह्मण के दोसर बेटा के विवाह भेलनि। ओहो जखन अपन कन्या के दुरागमन करा कऽ अबैत रहथिन हुनको रस्ता मे नाग-नागिन डसि लेलखिन और हुनको मृत्यु भऽ गेलनि। अहिना कऽ कऽ ब्राह्मण के छओ पुत्र के विवाह भेलनि और छओ पुत्र के नाग-नागिन के डसला सँ मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण और हुनकर कनियाँ दुखी भऽ गेलखिन। आब तऽ ब्राह्मण ब्राह्मणी चिन्तित रहय लगलखिन। आब हुनका एक टा छोटका बेटा सत्यवान मात्र रहि गेलैन। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपन छोटका बेटा के हमेशा अपन आँखि के सामने रखै छलखिन। डरे कतौ नै जाय दै छलखिन। बेटाकेँ हमेशा झाँपि-तोपि कऽ रखैत छलखिन जे कहूँ साँप-बिच्छू नहि काटि लए। लेकिन जवान बेटाकेँ ब्राह्मण-ब्राह्मणी कते दिन घरमे रखितथिन। एक दिन बेटा कहलखिन जे माय, आइ हम कनी बाहर जाइत छी। पहिले तँ माय बड्ड रोकलखिन जे हम नहि जाए देब। अहाँकेँ कतहु बाहर बिलकुल नहि जाए देब। लेकिन बेटा बड़ जिद करए लगलखिन तँ माए कहलखिन जे ठीक छै बौआ, जाउ। लेकिन अपन ध्यान राखब। रस्ता पेड़ा आगू-पाछू देख कऽ जाएब और नीकसँ घर लौट कऽ आएब। सत्यवान काँख तर छत्ता और हाथ में जूता लऽ कऽ घर सँ निकलला। जखन आगू किछु दूर गेलखिन तऽ हुनका रस्ता में सामा धोबिन के बेटी सावित्री भेटलैन जे अपन सखी सब संगे सरोवर में नहाय जाय छलखिन। ब्राह्मण के बेटा के काँख में छत्ता देख कऽ सावित्री के सखी सब के आश्चर्य लगलैन। और हँसि कए कहलखिन जे अते रौद छै और हिनका लग त छत्तो छनि लेकिन ई छत्ता के काँख तर मे रखने छथिन और रौद मे अहिना जा रहल छथिन। कनि आगू गेलखिन त ब्राह्मणक बेटा सुस्ताए लेल गाछ तर बैसला। जखन गाछ तर बैसला छत्ता तानि लेलनि। आब तँ सावित्री के सखी सब के ई देख और आश्चर्य लगलैन जे देखियो केहन ई मूर्ख छथिन। गाछ तर मे छाहैर मे ई छत्ता तानि कऽ बैसल छथिन आ रौद मे छत्ता के काँख तर मे दबेने छलखिन। अत्ते बात कहि कऽ सावित्री के सखी सब खूब हँसै लगलखिन। तखन सावित्री कहलखिन जे हे सखी, अहाँ सब नै बुझलियै? ई मूर्ख नै छथिन। ई तऽ बहुत चतुर चलाक छथिन। रौद में चिड़ै-चुनमुन नै उड़ैए। ताहि लेल ओ बिना छत्ता के चलै छलखिन। और गाछ पर त कत्ते चिड़ई चुनमुन बैसल रहै छै। ताहि लेल ई अपन बचाव और सुरक्षा के लेल छत्ता तानि लेने छथिन जे कहूँ कोनो ऊपर गाछ पर बैसल चिड़ई चुनमुन बीट कय हिनकर कपड़ा खराब और देह अपवित्र नहि क दनि।

केहन मनुख छथिन ई? तखन सावित्री फेर कहलखिन जे हे सखी सभ, अहाँ सभ फेर नहि बुझलियै? ई सचमे ई सचमे बहुत चतुर लोक छथिन। बाहर ई जूता एहि लेल नहि पहिरने छलखिन जे बाहर तक काँट-कूस ई देख सकैत छलखिन। लेकिन पाइन मे त हिनका काँट-कुस, कीड़ा-मकोड़ा नइ देखाइ देतइन। ताइ लेल ई अप्पन सुरक्षा के लेल पाइन मे जूता पहिर लइ छथिन। और ई पाइन मे जूता ताहि सब दुआरे पहिरइ छथिन जे पाइन मे रहइ बला साँप, कीड़ा-मकोड़ा पाइर, पैर मे नइ कहूँ, काइट लइन। सावित्री अपन सखी सब संगे और बात करै छलखिन। सब एक दोसर सँ पूछै छलखिन जे हे सखी अहाँ मे कोन गुण अइ? अहाँ मे कोन गुण अइ? त केओ किछु कहै छलखिन, केओ किछु कहै छलखिन त केओ ओहि मे कहै छलखिन जे हम सूखल गाछ केँ हरियर क सकै छी, हमरा मे से गुण अइ। जखन। सखी सभ सावित्री केँ पुछलखिन जे अहाँ मे कोन गुण अइ तँ सावित्री कहलखिन जे हमरा मे ई गुण अइ जे हम मरलो केँ जिया देबै। ई सभ बात ब्राह्मण केँ बेटा सत्यवान सुनैत रहथिन। सभ बात सुनला केँ बाद ब्राह्मण केँ बेटा सोचि लेलखिन जे आब हम जँ बिआह करब तँ इएह कन्या सावित्रीसँ करब। सावित्री जखन नहा कऽ जाए लगलखिन अपन सखी सभ संगे घर, सत्यवान हुनकर पछोर धऽ लेलखिन। पीछा करिते-करिते सत्यवान हुनकर घर तक पहुँच गेलखिन। सावित्री अपन अंगना गेली आ ओ हुनकर दलानपर बैस रहलखिन। कनी काल बाद जखन सावित्री के माय सामा धोबिन घर सँ निकललखिन, दलान पर ओ सत्यवान के देखलखिन त पुछलखिन जे अहाँ के छी? हमरा ओहिठाम किए एलहुँ? ब्राह्मण के बेटा सत्यवान अपन परिचय देलखिन आ सामा धोबिन के कहलखिन जे हम अहाँ के बेटी सावित्री सँ बिआह करब। समा धोबिनकेँ आश्चर्य लगलैन जे ई ब्राह्मण भऽ कऽ हमरा बेटी धोबिनसँ बिआह करथिन। ओ कहलखिन जे अहाँ ब्राह्मण छी, हम धोबिन छी, हमरा बेटीसँ अहाँकेँ बिआह केना हएत? से ई केना हएत? सत्यवान कहलखिन जे अहाँ जे छी ताहिसँ हमरा मतलब नहि अइ मुदा हम जँ बिआह करब तँ अहींके बेटीसँ करब और जाब तक अहाँ नहि मानब हम अइठामसँ नहि जाएब। तखन आब सामा-धोबिन कनी काल बाद मानि गेलखिन। ओ अपन बेटीके विवाह हुनकासँ करा देलखिन। विवाह के पाँच दिन बाद जखन बिदागरी के समय आयल तऽ सामा धोबिन कहलखिन जे हे बेटी, हम तऽ गरीब छी, हमरा लग तऽ धन-दौलत किछु नहि अछि। अहाँ के हम बिदागरी में की दियऽ? सामा के बेटी ताहि पर उत्तर में कहलखिन जे हे माय, अहाँ हमरा किछु नहि दियऽ। बरसाइत होबय बला छै आ ब्राह्मणक बेटी पुतौह बरसाइत पूजैए जिनकर नव विवाह भेल रहैत छनि। ताहि लेल मात्र कनि धानक लौबा, कनि दूध, बोहनी आ एकटा बियैन दिअ आ आशीर्वाद दिअ जे हम अपन पति आ हुनकर वंशवृद्धिमे सहायक होइयनि। सामा धोबिन सभ चीज जे हुनकर बेटी कहलकनि ओरियान कऽ कऽ देलखिन आ आशीर्वाद दए दुनू वर कनियाँ केँ विदा कऽ देलखिन। तीन दिन केँ रस्ता छलनि ओतय सँ ब्राह्मण केँ घर केँ रस्ता तीन दिन केँ छलनि ओहिठाम सँ। ओ सभ जखन रस्ता मे आगू जाइत रहथिन अपन गाम दिस रस्तामे बरसाइत पड़ि गेलनि। बरसाइतके दिन रहनि। संजोगसँ ओहो सभ ओही बरके गाछ लग पहुँचलनि जाहिठाम नाग-नागिन रहैत रहथिन। सावित्री बरसाइत पूजा करऽ लेल बैसल बर गाछ लग। पूजा के सामान जे माय देने रहथिन सबटा निकालि कऽ रखलखिन और नैवेद्य सब चढ़ा कऽ, लाबा दूध सब चढ़ा कऽ ओ अपन बरसाइत के पूजा करऽ लगलखिन। नाग के लाबा दूध देख कऽ नहि रहल गेलनि। हुनका भूख प्यास जागृत भऽ गेलनि। ओ अपन बियर सँ बाहर निकलि कऽ लाबा दूध खाय लगलखिन। और जहिना पानि पीबय लेल बोहनी मे मुँह देलखिन तहिना सावित्री अपन जांघ तर मे हुनकर मुँह दबा देलखिन और नाग के मुँह बोहनी मे रहनि ऊपर सँ सावित्री अपन जांघ सँ सेहो दबेने रहथिन। नाग त आब छटपट करय लगलखिन। अपना भरि नाग बड्ड प्रयास केलखिन छोड़ाबऽ के लेकिन लेकिन ओ नहि छोड़ा सकलथि। कनी काल बाद जखन नागिन बियर सँ बाहर निकललखिन ओ देखलखिन जे नाग के तऽ सावित्री रखने छथिन दबा कऽ जांघ तर मे। नागिन के देख कऽ नहि रहल गेलनि। ओ कहऽ लगलखिन जे अहाँ हमर नाग के छोड़ि दियऽ। ओ कते बेर कहलखिन नाग केँ छोड़य लेल लेकिन सामा बेटी नहि मानलखिन। नागिन कहथिन जे हम्मर बर दिअ। धोबिन केँ बेटी सावित्री कहथिन जे हम्मर मौर दिअ। अहूँ सब जेसब हमर कथा सुनैत हएब, जिनकर पहिल बरसाइत हएत। अहूँ सभ अगर बर बर बना कऽ लायल होयब घरसँ चौदह टा तऽ अहूँ सभ सात टा बर तोड़ि कऽ आगू फेर फे फेकब आओर सात टा बर तोड़ि कऽ पीछाँ फेकब एक बेर आगू फेकब आओर एक बेर पाछाँ फेकब जखन आगू दिस अहाँ सभ बर तोड़ि कऽ फेकब तऽ कहबनि अहूँ सभ जे मर दिअ आओर जखन पाछू दिस फेकब तखन कहबनि जे बर लिअ अहूँ सभ ई कऽ लेब तखैन की भेलनि जे नागिन बड़ कहल कहलखिन बहुत अनुनय विनय केलखिन धोबिन बेटीसँ तखन सावित्री धोबिनके बेटी एकटा शर्त रखलखिन जे हे नागिन हम अहाँके पति नागराजके तखने छोड़बनि जखन अहाँ हमरा पति आ हुनकर वंशके सर्प दोषसँ मुक्त करब। संगहि हुनका सब के छवो भाई के जे मरि गेल छथिन्ह हुनका सब के पुनः जीवित करब। नागिन बेबस भ गेलखिन्ह। धोबिन बेटी के शर्त मानि लेलखिन्ह। तखन नागिन स्वर्ग सँ अमृत अनलखिन आ ब्राह्मण के सभटा पुत्र, पुत्रवधू के जीवित क देलखिन, सर्प दोष सँ मुक्त क देलखिन, सभ के आशीर्वाद देलखिन। तखन जा क धोबिन बेटी नाग के छोड़लखिन और अपन करनी लेल क्षमा माँगि लेलखिन आ नाग-नागिन के प्रसन्न केलथि। तखन नाग-नागिन ब्राह्मणकेँ सभटा पुत्र आ पुत्रवधू सभकेँ आशीर्वाद दैत कहलखिन, जेठ मासके अमावस्या तिथिके दिन विवाहित कन्या, नवकन्या, सभ जे बरके गाछके पूजा करथिन आ बीस बिसहराके दूध लाबा चढ़ा हुनका पूजा करथिन तँ हुनकर सभके सुहाग अखण्ड रहतनि। नाग-नागिन सब आशीर्वाद लय ब्राह्मण के सातो पुत्र आ सातो कनिया, पुतौह, बेटा-पुतौह सातो जखन अपना घर पहुँचला त ब्राह्मण आ ब्राह्मणी के प्रसन्नता के कोनो सीमे नहि रहि गेल। सातो बेटा-पुतौह के देख बहुत प्रसन्न भेलनि दुनू प्राणी। आ दुनू गोटा धोबिन सामाके बेटीके सावित्रीके बहुत बहुत आशीर्वाद देलखिन। ओकरा बाद सब पूरा परिवार प्रसन्नतापूर्वक साथमे रहै लगलखिन आओर ई कथा अतै समाप्त भऽ गेल। इएह छला बरसाइत के कथा जे अपना सब मे मिथिलांचल मे बरसाइत क दिन मे कहल जाइय जखन नव कनिया बरसाइत के पहिल बरसाइत रहैय और पूजय लेल जाइय त इएह कथा अपना सब मे कहल जाइय अरियाक कथा लोक सुनैय। अहूँ सब के आशा करै छी हमर कथा नीक लागल हैत और जँ अहाँ सब के नीक लागल हैत त ई अहूँ सब बेसी सँ बेसी गोटा के कहबैन और बेसी सँ बेसी गोटा के ई कथा शेयर कऽ देबैन जे ओहो सब अगर हुनको सब के जदि सुनऽ के मोन होइन त ओहो सब सुनै और सब के नीक लागै। तँ अहाँ सभकेँ रिक्वेस्ट अइ जे अहाँ सभकेँ जदि ई कथा नीक लागल होयत तँ अहाँ अहाँ सभ जतेक बेसी हुए अहूँ सभ एकरा शेयर कऽ देबै। धन्यवाद।